Tol bino lawiny vedio i dog kot apar wiye abongwen me Ker Kwaro pa Ecoo Ywelo Mon ni Ker pa Rwot odoko nyero Alex pa opige me adek watye ki luwi bulu mutego ladit Ojara Mathew Riang omito neno tutwal ne tini ni lonyo pa Acholi ka iwaco ni ngati Acholi lalonyo noti ki ngo kikome.

me ye ni wan luker me bino ka loko lok nyo ka pwonyo acholi nyo ka pwonyo kaka i radio man myero puyu mada cwiny ni en myero omedi ket war ojing wat i kin kwaro aa gin ma tye luwiny radio aa ka i wanyo ni in lalonyo ngedi eni me o ojara eni lalonyo lonyo mono en obedo gin ango. Lonyo en obedo me acel gin ma in itye kwede. Jami ma in itye kwede en aye weko ni giwaco ni ngec olony. Me acel wan ma wangeyo atir ni ngom ka in itye kwede in lalonyo. Ngom tiyo jami mapol miculara, ngom tiyo jami mapol ipuro iye, Kikano iye kom dano, kigedo iye odi. Eh? Ma ngom obedo gin ma ipit, ma ka ngom pe, kadi ibed ki jami mukene mapat pat dok ngom pe, in lacan. Man me acel myero dano onge ni, wan kono waloko mere ngom odoko gin me tuku-ni. In kono ibed ki pe ki ngom ci wek dong inge ni in lacan. Wek angat ma tye ka winyo redio tin, myero onge ni lonyo madit en aye ngom. Ka in tye kwede, iromo timo jami mo keken ma pe dii. Ento ka i pe ki ngom, cani dong pe angeyo onongo myero bed ibed pe i lobo. Lonyo me aryo en aye dano. Dano, Biblia olaro dano ka in tye kwede, idano. En ngo ma nen iwaco itye itye donyo gudi ni labongo dano bene tye ki ngo mi bene loyi? Omyero dano obed icingi. Oweko an aneno lutino mon ma ikare ni wa ki corre ma ikare ni awinyo onongo dong cocok onongo kare mo ma ka pe mene gameta me Uganda cung matek i onongo dong pe angeyo kodi dano pa onongo kibi nongo ki kwene.

ka ineno mo mot ka ma dong mwaka otye iye. Wan macalo wan Acoli waneno kwene lutino mon matino ma onongo myero ominiwa kodi mabeco. Wan dong wadok ki jami me lobo ka a ka anywal mapol, gang kwan me kong nga culo? Ka anywal mapol, nga ka ogwoko, nga pito, nga timo ngo? Kara cani migiwa wang gikler Nongo laco acel keken ma kome yot pe co aryo gwoko komgi, ento kome gwoko kom pe oweko kom bene bene. In inongo ni cwinywa ma yam omege watye kwede nyo ada watye kwede-ni, cwinywa dako acel kome keken nongo dong tye co apar, ka i kom lok ikome wai gang adako-ni tye co apar ma nyuto en Wa i lworo pa cok mono adwak, kwara mono adwak ngo dong pe lwet pe dong kit ma niango kwede i nongo dong co apara ni nongo nwangi cebo kwede ci en aye ene ni kadi ni bed ni ongo i wa i nge nywalo aryo keken pi tino pwo biye ru ka itidi ki laco acel kadi nywalo itino madwong ngo muce.

ka bwome iwaco ni ngo man bal. Lonyo me adek en aye cam. Myero ibed ki cam. Miconara oweko awe ni rwodi mukene ocamo pe ki lok me cam. Kare mukato angec pol dano mukene oa tung malo ka ca mukene cung i gang cung i jewe cung kwene. Ceng oryeny kec opoto. Kome mukene ogak wa cawa ni dok acam ka peke. Man bene bal. Ento ka itye ki lonyo cam, in i dano madit. Gin mo ma ba ngeyi bene pe. Lutini ma gubi dongo macalo gin ma goro bene bedo peke ni nerogi wa ngogi. Adam wiye litini dongo ma kwiri. In ka iyeng maber ma icamo maber, ma pe icamo peko peko, Jimmy ni, Wa lutim ni wa i gangi ka cwarre ni wa i kine i kom kare-ni, tek gang ma cam tye maber. Latin mo ma en kede matitini i kom man ka iketo i kilo meno kwon dok kilo ne pat pien cam oyen. Lok mukene ka ikelo bene wiye agam me wiye kwir. Cito i ot kwano man bene nongo wiye kwir pien nongo oye agam me tye ka dongo makwir nongo cam. Wele ka o i gang pa ibang abanga, lutino kic mudong i paco kenyo, in itye ka gwoko jo wodgi kor ki kor. Bakele kic odong tek, in itye ki cam. Cocok myero awac in ada, iwot gangi ikor tyen pa cokki man lok me cam, weko komedi ka ineno kom kare-ni. Wan wacato, wan wacito cam komedi ka iporo ki jo macon-ni. Jo macon cam wate ki wedi, bel me mwaka-ni ki bel me mwaka bino, ka bel me mwaka bino tye ka cek, bel me mwaka-ni eni-ni, mukene dong giloko dong idero mukene. Nongo wagwoko cam, ento kombeddi wan wutye ka gwoko cam. Cam kombeddi gamente pe awaco ni myero ibed pud kit iti kwa gin ango. Con ki con kono onongo ludito gineno lok ma cam ni ngo. An aneno yako i koma margi i kom adagi, ka i pyero bel opong dero. Tek dong bel tye ma enongo o i layik. In ineno mego tuwaco ki wogo, kede onongo moni tye, kede ngoni tye. Ci owacci ni, Ee, kec tye bene, pien peny dong oor ira iye kare kare. Ma nyutte kenyo dong, omyero in macalo citoo wiman nyo citoo kipa, myero inge ni jami eni myero icwal bot won gang ongeo ni in keni ma peya inyo icato moni ni ka twere icato moni kong ngo kong icuk manok. Pien bed caa ma tye i poto caa ni bene pud gwok tye ka ngok angoka ki gwok pud oonyo nyige aonya nya kit ma kato kwede pe ingeyo nyo ceng imaro ento tye aryeny mapat. Lutino macon yam neno kit ma dong pote tye ka cwer kwede ki kit ma gine mo romo bolo kadi ma nyuto ni cam ocek pi macalo i oro eni nyo i mwaka eni. Myero inen ni igwoko cam eni matek, igwoko kenyo bene tye iye kodi, myero inen ni igwoko cam oo orwatte ki wei. Kombeddi cam tye oo ki rwatte ki wei, kombeddi wan dong waketo ni kodiwa dong bedo icuk, kodiwa dong bedo icuk. Oweko wan ma garaculiwa dok onam con wa onge kit me gwoko kodi wa dok bed ngate mo ango aye pe keli wa kodi. Peny aye opok kodi gin ango ki koni ki kelo ka bele bi coyo jo me adek poto kwak. Kodi coro wa jo wa jo me abicel ma nongo ceng tye aye ni icoyo kany kadi kek ma nyuto ni wan omyero wabedo ki wang wa matut ni con ki con ka ineno odito wa kwari wa omigi wa ma nya onongo gigwoko cam i moo. Jo-ni onongo gibino pwonyogi. Man kono imyero wanga en bino pwonyi ni inge ni i cam, tim gin ma kuman, ci igwoki. Nge ni kec tye, nyo gwok gin ma kiman. Cam anyen pe odonyo, ento jo acon kun dok pe gukwano ginge ni eni-ni ka bal ata dyegi man kec mako. Man eni omyero dano ocak niang ni Lok me kwaro en Jehu bino pwonyi niang rik gwok cam, rik nongo tim gin ango pien dong cuk dong tye. Kombeddi kikeliwa cuk nyo dano kikeliwa cuk kombeddi in inongo kodi mukene in ipito ka cwiny ento con cani ka in igwoko kodi anyogi i wang naa iboyo bel loko maber igwoko woko maber kodi bel ca in idong iketo mere i poto ineno kit ma yot kome bibino kwede ento kome in nongo itongo anyogi ineno wai dong iwito wa ki kwici Ineno kit rwacca kome? Oweko an atye ka cuko cwiny atudi ni wawinyo bur lok mukene. Ca okene dong kong inen ka gin moni owangi, kong dong wadoko ni, Ka ca pa wan acwir mono oyan boti nining? Wan wagwoko cam nining? Weko rwacca ki wede ni, Weko kec pe make ni, omyero kong gin ni wek obed i wi yik. Ento inongo kombeddi jamine dong okaka ata, tek cam oo tin,

Dok pe gitito pi ka myero ongu konywu. Ngati mo ma ni bino ya, ee abalo, pe icak cam eni, wa itim gin ango? In icati, ento nge ni, nge kite. Kare ca bene onongo wanyomo bunyom, in puru kal, iloko ki dyang, iloko ki dyel, iloko ki ngo, kele wa dano. Ikombeddi, watye ka loko kal ki dyang, ki ba yamo. ma dyane watweyo nywal dito ma kelo wa, watye ka timone. Niang onongo ma gamette dong obino, munu obino, iwinyo waro, waro en aye famagi ni. Famagi ni bene jo acon onongo ngeyo tic kwede, pien fama obedo cik obedo ma pe twero, oweko onongo bed lwe nongo in ipur fama, fama aye dong bedo me timo tic mukene, wilo bongo, timo jami matino tino, gang kwangi, ngo ngogi, ento cam onongo cung me. Can tye ma odiyo kadi adwoki. Man ka itye ki can donyo i kom lee. Lee ka itye kwede mito lal. Lee ka itye kwede. Con ki con wan ma kweriwa tye bang lobo-nu pe. Ento bang madito-nu lee. Ka itye ki dyang, itye ki dyeny, itye ki gwini. Dyekal pa lalonyo ca in lelo gini pe iyweyo. Tyet dyel keken nongo otingo cere, dyang keken nongo pe larre. Man kilwongo ni im nadok. Mano aye kare cani ka itye ki lee, itye ki dyang, dwol, cura pa yel agobeni, tek cito mene ma gin ni aah ka gang amica ojara ma aah nyara ka kenyo ka tica tek. Kenyo bene tye maber in ineno ling kicero en pi jami eni, oweko ka ineno ni in ladit myero iyubbe con wek latinni dito man pe ginge, yubbeko con ma ka latin oer adi calo nen lok anyomgi, kelo mongi, timo girangogi, cura pa latin bene kuca ca pe bedo tek, pe girumo aruma, cura cura rum i kome dong ca okene ka gire tye bene pe girum cura aruma, mukene mogo dong i kodi mere ripot ya in kong ilima, wayo to wa in kong icit ilima,

Tek giri mo pe ni pol luket gat ngaka i kite lakal ling kong iniang ni gweno i gange tye, dyel i gange go, dyang tye i ngogi. Kit gin mo kong inen, kong inen i gangi, ento ka gin mo pe i kite ni in ikalo i ma dano, in romo tano nini? Kun bene pe ikwako wa tyene, tyene bene pe imiyo mako ne, ci ka koni ni ma dano obino, in igwoko nini? Oweko kare cani cenne onongo kikato ki kano bot mege. Mege kano cenne o i kit yo ne ma en mito. Ka jege jege kor i en man me yabo ap ap ap ap ap ni, ka wa par ni pi aryo gi abir gi ni, kare ma nyim kit man tolo nyim kit man nongo buru tye ga dit. Nongo mere ga gudo deko mo ma tidi, longo mere iye cene nio weng ki keto mere buru ca oo.

timone cene ki gwoko ma nongo won gang bene pe dong en aye ka cito won gang bedo mere en bedo ki lwenya dong won gang ento lagwok lee wa lee eni dano tye limete mete eni ma ki woko ot yang gye ngo ni ka pe ibino iketo dako piny ni myero aya wai an omera mi nyo ee wele kumeno olwongo kenyo

ka amine. Mukene i kom lee eni bene moko kato kene lim kor nyako mo bene tye kenyo. Ci lim kor nyako bene tye anywal mere dul kenyo, ngati mo a pud pe oya otim kede paco. Gin gibedo gin nimiyo aya. Giloko lok kom lim-mi, lim-mi ka giloko maber. Wanyo ki dano ya lim pa ya ki ot kany omino ya eni pud tin ka gin ango pingo pe ki kwany pingo kwanyo dya acel nyo aryo mogo ki konyo ki o gina latin pa omigo ya nyo laa ki miyo ento pe ni o ki icu yako mere jami ayaka ni eni man gongo ceng caa ka pur ne ipoto caa nongo nga mudoyo weko tyen iwilo gi lee ni ladoyo poto ni obedo dako. En otiyo gin matek bene ci ka gibitimo jami kom bedi wan mo watye ka poro lok otwa ki ka con nyo ka dong oa i pok ma dong jami ocek kiketo i dero dong ngat acel kene loyo kom bedi dong mukene abyen wang dong cakke dong ma kome ka kumi dong kec ape kinyumi bene mukene iporo en gine dok icato dong inongo dok iryemeo icato ot ikone inyumo nyige mukene. ma eni nongo kwede te lim eni pa ngato eni kong nyete laa peke lim laa ene olar ene obedo lim cwer cwiny ki marac gin olar ka ibi tero gi mo ma otiyo wun aryo myero loke be opo wun aryo pe yaka ayaka ineno pe yaka ayaka ket lok mot piny ka oket lok mot piny in ineno jami ni be bedo ka yo maber yot kom Yotkom en aye dong gin ma cokcok dong mito dolo joni weng. In itye ki ngom, itye ki dano, itye ki cam, itye ki lee, ento yotkomi peke. Lee-ni in ibinongo ki yot ngo? Kuku pe me pur. Ngom gire ca, ento ka yotkomi tye. Lacen ca awaco ni, Tek ineno awobi ma kome yot, romo cito kwanyo yabo amini pa kwero. Tek kome yot wek acan nyomo ki nyime, en aye yot kom. Ka wii tye atataa, adam wii odoko atataa. Eeh, oweko jemine pi acan pe obedo arumi. Pien ka acan obedo ka rumi, adam wii pe dongo atata. Peko mo me two mogo atataa bedo pe, yot kom bedo tye. Tek yot kom tye, jemi weng in inongo kit ma nongo imito Ineno? Mukene kono bene ineno ni lok me donyo ka agege dong otta, ee, ka atye ki mutwakana, atye ki twaktana, atye kwede ki ngona, atye ki cente i bank, an alony. Itye miti ki cente i bank ata? Dano tye boti wek oti cen-ni? Dano tye? Nongo dano pe. Myero iyiny dano ka weko otiyo kicene. En tye me nino. Inen, ci en iwaco ilony. Nen, man en aye gin ma atamo ni wan macalo Acholi, wan watye ka lubo gin ma jang kwayine watimo. Gin jang kwiri pe pe gukwano be, ento gin gudongo dongo ma nining? Lonyo mono gineno lonyo mere ma onongo iwaco ni ngeni onyo aa bed giti calo ngeye, ngeye ti maber. Myero wudony, donyo tung i kom wang, kom van, jami ma tye i van, kom mutoka, kom dege ma iringo lamal-li tye i kom ngo? An aneno ni lonyo tye abic ma pire tek ci weko ami kare ki luwiny radio gin bene gumi tamgi wek wanen pien ka calo ityene i kom kare-ri gineno mere niya, Aa, ka atye mere ki dukan atye ki ngo dong alonyo

Aryerye boro bicel aboro acel meno mtn UTR tye not angwen abiro acel abicel abicel not not angwen adek Airtel tye ki not abiro abic abiro aboro biro adek abiro not angwen ka dong lain pa mege bene tye twolo i not abiro aboro adek Aboro bongwen adek abiro not angwen. Meno en ama tim ma iromo tic kwede me nywako ni kediwa yub wa me tekwaro i nino matinni ki acel not aryo Mega FM dok i odiko me nino matin cawa man jo muculo pire en aye cabun mamoko omo gin giteno kwot ki MTN.

Wun dano weng ma gubino kan gubedo ka camo capat ki kwon wunga keken tinini. Coka kadi wa kwone weng anongo myet ata. Iwilo moo man ki kwec. Supreme flour man nongo tye moko wunga kacel ki ngano. Mit. Moo cam ma iye tye lamal dok bene tye me yot kom atika tika pien ni tye ma ludiro gubongo ni moo cam abumoe mapat pat tye iye man vitamins kacel ki minerals. Wange oyot dok bene iweyo etiyo ki moo manok wek etedo mugati madwong i cawa manok keken. Nong moko Supreme Flour i supermarkets kacel ki i dukan i but kabedo mapat pat i lobo man. Supreme Flour luyubune aye Mandela Millers ma nonge i Busega Runabout i Masaka Road. Man tye jami ma a ki bot Mandela Ngoyo.

Ma nene ngat acel kekene ongut rec pacim, en aye Wuruk, aba me acel me cabun. Man komel nongo latin okwano gin moni ocato otimo ngo? Pian alego wu, wupii matek keta dong gipiyo wa i kera culu bene tye ni, wuri cingu wek wutyen muka adongo adongo ni.

ni con ki con lonyo pa cal ma pire tek en aye ngom. Kit ma en owaco, Me aryo, dano ma tiyo ki ngom i enoni. Pien tic pa dano ma biye tiyo ki ngom aye kelo wa dyangi onyo lingo cing dano. Dok pe kiketo ata kema tye i kom kare-ni kicika cako tam loyo macon. Ento

Kun bene odonyo, pien lum ma kono kicekwu ki cing ciro yat, yat i kinene-ni tye ka donyo i kom kodi, dano tye ka camone, tye ka miyo goro, tye ka miyo watgum. Wacito nining i yo mene ma waromo nongo ki kodiwa macon ma ka in ipito i poto mwaka ma bino-ni dok inongo ka inongo ni kodi-ni aye ocek, pe iwek pe ocek ata mo?

Olaro tunu kacel ki Cik Amoyi gitye ka wot me ka twere gikony akaka acwiny wek acwiny odug kit macon. Ki wan luwang luker mukene bene watye ka tute ni ma winyowa ka twere Gin ma yam kweri watimo omyero wan wiwa pe owiye. Atamo ni pe tye lok mo mapol. An atamo ni lok ma gimiyo en aye lok ma myero wan dong waluku, lok ma myero wan odok iye. An pe atye ki lok mapol. Amoto omigina ma tye i Kiradongo, amoto omigina ma tye i Pede, amoto omigina ma tye i Gowan Kwata, lamigina ma tye i Gowan Kwata.